Radio JVA ye mile se miabe ŋkɔ lea. Ke mia nɔviwo, dɔgbedelawo, Emmanuel kple Diama be ŋkɔ mile se ŋdi ke ya. Eh, mi gbava do. Papa, wò nye gɔmedzedze kple dzi yi ƒe mawu. Ŋdi ya mi gava le wò ŋkɔ la me. Bena mia gava yi dɔa zi kple wò. Mawu Ŋusẽɔkatãtɔ, Mawu Etɔ Nyuitɔ, Mawu Nufiala Nyuitɔ. Mígatsɔ mía ɖokui de asiwò me be wò ŋutɔ àtsɔ nya ɖo nu me na mí, wò ŋutɔ àƒo nu to mía dzi, eye edzi siwo katã nègadzra ɖo ŋuti ya be woase nya la, Papa, wò ŋutɔ klẽ ɖe woa me. Eye enya sia netrɔ zu agbe, netrɔ zu nyateƒe, eye va wɔ nyuie na wo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke ŋdia mígba sɔ emɔdɔwɔƒe ade asi wo me, gbɔgbɔ kɔkɔe va sa gba be nu sia nu nayi edzi le Mawu Tɔ, Vi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.
Jésus part en sang précieux

eh, míalé wo ƒo ƒu sɔsɔke sɔsɔke nuke nyi sɔsɔke asɔke nɔviwo aɖe kuku ne nɔviwo elabe nu ɖe dzɔ enua dzɔa so etɔ kple evi alo dzila kple evi alo evi kple dzila alo evi kple nɔ kple nu enu ɖewo va dzɔ Eye nuɖewo kono dzɔ la, amesiame lé fu nɔvia, amesiame lé nɔvia la dɔme be masɔ kee kpɔ o. Kaka vava ɖe eme be mítrɔ dzime, míle Kristo me tsã, mígblɔnɛ edzidzidzi bena yemasɔ kee amea kpɔ o, yemasɔ kee egbea sɔ kee sɔ. Evava ɖe eme bena esrɔ̃tɔwo dome tsã, esrɔ̃nyɔnu kple esrɔ̃nusu, evava eme be nuɖewo va dzɔ, wogbe masɔ kee woanɔnɔewo o, vɔa wole teƒe ɖeka, le xɔ ɖeka me, Kaka Kristotɔwo tsɔ nɔna nenema be yewomasɔ ke kpɔ, yewomasɔ ke ɖe srɔ̃. Eva ƒe ɖe me bena le dɔ me, nu ɖewo va dzɔ le dɔ me eye milé fu mia nɔnɔewo, migbe masɔ ke o. Vɔ eyike wovava Kristo gbɔa, Kristo le gblɔ be sɔ ke, be ao, masɔ ke oa, nukae va tona sona eme o? Dɔléle vivi vovovowo to na sona me, eta ɖuna me, adɔme la ɖuɔ ŋku la bianɔ ye madjidjɛ oa, late lé tension dɔ kplikpɔkplibɔ alo wame tsa kpata o manɔ haya le anyigba ya dji o. Eva vɛnɛ bena ne me no ŋsɔ ke o kpoa. Ɛɛ, edzi dzidze yi gblɔ bena, No gbe masɔ ke, ne agbetɔ amewo ye yo tefliwo ta dzi no be masɔ ke wo wa, agbetɔ amewo wa kekeŋ wo le ape dziwo me sie. Ɛɛ, nu ka no? Ekluvi alo egame, gamenɔla alo wo ŋutɔ nyi gadzikpɔla. eh, gamedzikpɔla kple wò ame tsakeke mi le dzia me se kluvi alo prizina alo gaxɔmenɔla ene. Dzidzɔ leke mate nɔ wo me o la, ehiã be na ŋkɔ sɔsɔke. Sɔsɔkea le veve ɖe ŋutɔ. Sɔsɔkea ele veve ɖe ŋutɔ. Miasɔ ke. Leke ba le lo tsa la, sɔsɔkea le veve ɖe. Leke ba le lo tsa la, Woɖo ɖa dze agbagba asɔ ke, elabe Yesu gblɔe be le nya me bena le gbedodo, e, eƒe gbedodo la me la, egblɔ nya aɖe bena, Ame sia ame ke gbe masɔ ke nɔvia o la, eye Mawu tsɛ masɔ kee o. A, eye gbedodola wɔ kekeɛ la nɔ nyatsinyatsi. Mawu masɔ gbedodola wɔ, axɔ gbedodola wɔ asɔ ke o. Mawu masɔ gbedodoɖa wò ake wò gbeɖekpegbe o. Gbedodoɖa wò la nye ƒo nu ƒo ɖi le Mawu ƒe ŋkume. Ame sia ame ke de ta to be yeado gbe ɖa vɔ alé nɔviwò la dɔme, lé dadawò la dɔme, lé tɔwò la dɔme, tɔwò tsã lé ame ɖe la dɔme la, mi ame evea kekeŋ miele gaxɔ me. Ẽ, miele gaxɔ me, elabena be ne wòɖe kuku kpɔa, wòaɖo aɖe ame siawo to le aƒe dziwo me, eye Yehowa Mawu la sɔ ake wò. Esi ke woɖe kuku ne nɔviwò sɔ kee la, Mawu tsã nate sɔ ke wò, eye Mawu la na bena dɔléle vivivoa la to ta va yi na wò. Egbea amewo le ɖua ya, wole se veve, wole ɖua ɖukli, wole do gbe ɖa, woti nu dɔn, wodo zã. Esi ale si ke wògbe masɔ ke nɔviwò kpɔa, Mawu tsã ŋgɔ. Mawu tsã, dziƒoa, ezã si gakpo ene. Gbedodolɔ ɔ kekea elanɔ tɔ acɛ ɖo la ci ŋto nɔ ye eɖe ŋtɔ me yi ge o elabe Mawu mu sɔ Mawu mu sena nuvɔwɔla ƒe gbedodoɖa o. Ena bena no ŋu nuvɔ gɔme eye o ɖe kuku na Mawu ko la Mawu la sɔ ke o. Ne Mawu sɔ ke o kɔa o xɔ dɔyɔyɔ le mɛmɛmɛmɛ. Nusike ŋti mi le gbɔnnu ci alo la, amɛsugbɔ xɔ abi Eye abi sia la ƒe ɖoŋtsie nye ŋkɔ, Masɔ ke, sɔ ke, se alesike Mawu sɔ ke mi ene. Sɔ ke, se alesike Mawu tsɛ sɔ ke mi ene. Sɔsɔ kea nenye ŋkɔ, nenye hehenana le wò agbe me bena, nusianuke ameɖe nawɔ na wò la, sɔe ke eye nàkpɔ Yesu le atisoga dzi ɖa. Oke Ekɔ hun anyi, vɔa le ati so gajea nuka fofo sa ke o, elabe munya nuke sɔ wɔ o le wɔ ewɔ o, ke ne nyi Kristo tɔ wò aƒetɔ ŋutɔ sɔ ke ye wɔ abe ma sɔ ke wɔa, ɛ o ma kpɔ djidjɔ le anyigban dji o. Gbɔgbɔ vɔwo la ƒo se sɔ ne gbɔgbɔ vɔ la do dɔ o, o la o la ti gbɔgbɔ vɔ va si me, eye gbɔgbɔ sɔ gbɔgbɔ vɔ kple agabɔ vɔ wo la nɔ dji le dji Kpɔ ŋutsakpata nunyawɔwɔa, wòdzazu nuwɔdonɔ alo wòdzazu ayadula alo dɔléle aƒo ƒu anyi. Eŋti ta kpui le kpo bena, ke gbe naxɔ dɔyɔyɔ ememe me la, sɔsɔke enyi ŋusẽa lɔ. Ẽ, yo, mi de akpee, sɔsɔke ɖe nya ke mi ɖe gblɔa. E, enye sukulu ɖe ke Kristotɔwo kpata wo la yi. Blewublewu ne wo le yi sukulu wɔa, Ye o teŋ sɔ le ke vi vi via o ŋutɔ o le si wo ŋutɔ o le o o le di Kristo o le di Kristo enye tsatsa ɖe ke e se na ŋu gakea agbetɔ do la wɔ tsatsa wa Kristo tɔ do la o tsatsa wa egɔa be na gake me o ŋutɔ sɔ le kea o tsi esɔ me Otsi esɔ mɛ nyi sɔ mɛ yi o mu va gbe kaka la va yi ŋgɔgbe aɖe gake mɛ ye o ya o la da afɔ o do la dzo le sɔ mɛ e a va do egbe mɛ na te ŋ kpɔ ŋgɔgbea enye e sɔ sɔ ke be nya e ye no sɔ o ŋu o ŋu sɔ ke a o ŋtɔ o le o le ku vi vi vi vi e ŋua o le ku vi vi vi vi kaka o la va no nya be yi ku vɔ keke a gba da yi dɔnka no le dza no agbe O le dja yi ŋgɔ, o le dja si le Kristo me, o le dja di Apetɔa o dola o tsatsa wa e nye agbe be tsatsa ɖe kee e le veve ɖe be mia wɔ. Ta ŋdi ya Mawu ne kpe ɖe mia ŋti be na mia se eme, mia kpɔ be e mia ŋtɔ be nyo na keŋ gbɔe eye mia ku Mawu be ka ɖeɖe be nyo na e le veve ɖe. Mia ŋtɔ mia ɖokui kuɖo ka e be e ka ɖeɖea e le veve ɖe. Ku mía nɔviwo be kaɖeɖea ele veviɖe gɔn be na yayra mi nye na mía nɔnɔ ne mía sɔ ke ni mía djagba mía sɔ ke be na mía nɔ agbe ye agbea la nya nɔnɔ agbea la vivi agbea la na be mía tsa mi la mi la yi ŋgɔ eŋtia ee mi le do ŋusẽ mi enya le mia gbɔ loo tsatsa mi do la wɛ kpoe mawu ŋtɔ ebiɔ mu mía ŋtɔ yo e mi do la wɛ ne mía sɔ do to mawu ne mía ge ɖe mía be yayra me loo.

E, nu ɖe dzɔ le dziwòa alo nu ɖe va aƒea gbɔwò mea, e, aɖi ɖase na ame ɖe nase le, e, le mɔa dzi. Eŋtsi ta mi ŋu ka na mi. E, mi le radio dzi ʋɛa, e, 93 04 38 38, e, bla ashi ɖekɛ vɔ tɔn na ɖekɛ ame nɛ, e, blatɔn vɔ nyi, blatɔn vɔ nyi, e, bla ashi ɖekɛ. etɔ̃ naneke o ene blatɔn vɔ nyi blatɔn vɔ nyi le mía degbea me wa 93 04 38 38 mi le to dzi mi hu eka ne nya ɖe le asi o ya biɔ alo dzi ase ŋɖe gɔme alo ya ɖi dase ɖe ado ŋusẽ ame ɖe le teƒe ɖe la emɔ ɖeɖe le mia me kono le se via me ŋkɔ ye wodzi la gblɔ nya ɖe alo ɖe la ɖenuɖe me na mí alo wodzi la ɖi ɖase ɖe la, eh, mí ŋu ka lɔ mí le to dzi. Enyɔ mí le edzi be kengbe ne ame ɖe la ŋu ka eh, ayɔ mí la, emɔ ɖeɖe le mí le pompo sɔsɔ, wole sɔsɔ ke ŋuti. Ame sia ke gbe be masɔ ke woa, eŋu agbalẽ Alo ewɔ agbalẽ sɔ na Abosam bena ɖe gaƒoƒoa de bena ɖe nekue se sɔ ne lɔ. Alo, alo, alo, ame sia ame ke negbe be masɔ ke o. Ewɔ agbalẽ Ŋlɔ ye me ŋkɔ le ŋdzi sɔ na gbɔgbɔ vɔ̃, aze gbɔgbɔ, ŋtasesẽ ƒe gbɔgbɔ, ayaɖuɖu ƒe gbɔgbɔ, dɔléle ƒe gbɔgbɔ bena neva wɔ dɔ le yeƒe agbe me, neva kpe ɖe ye ŋuti. Alo, mekae o, mekae o, fikɔ le yɔ mi so. Aha, enyɔ ƒonuƒo.

Enyɔ.
Yo e ŋɖe kpekpea e ele bɔbɔe ɖe na Mawu. Ne amea nye xexea me tɔa e nɔviwoe yayra minye na mia nɔnɔwo ye Mawu biɔ so mia si bena miade lɔlɔ va fɔ ne odo gbe nɛ ye mu xɔa

Be ya ya do gbe ne kokoa ela kpɔ kutri kuku oa, Mawu la hũi be dzi wo ma bɔ nu o, o la ye dja nu do gbe ɖa ɖi ta, ye o la nu da fo alo ŋu. Enyɔ enyɔ alo alo alo.
Alo papa. Aha.
Wa Michael, fi ka yɔ mi so? Alo. Uh, fi ka yɔ mi so? Ŋkɔ ɖe. Enyɔ. Yi le pompo ku ɖo sɔsɔ ke ŋti. Mi pompo ku ɖo abio ŋti. Fi ke mi xɔ abiawo sua nyi mía be dzilawo gbɔ. Eye ame ɖewo lia wo le fu ame dzilawo kaka wo me dzina be ya wɔ nuɖe kpekpe na wo. Vɔa dzila woe eye wɔ o. Alo? Alo? Alo? Ah, fi kɔ le yɔ mi so o, ame ka ye o? Aha, po nu po. Bonjour. Oh, ma ou. Amen.

Míse miabe nya. Mida akpe na Mawu be wowɔ ɖeka, wosɔ ke wa nɔnɔ ewɔ ɖeka, wowɔ ɖeka keŋ gbe edzo yi Wɔla gbɔ. Eya nyi yayra gã ɖe, eya nye agbo ɖe ke la hun e ehunɛ e keŋ gbe be edzo. Nenye be edzo

Mawua edona kodzo, mawua eye hena nya dzɔdzɔe ne le ne nene benyea a xɔe se be Mawu ma zi dodoe o. Sɔsɔ kea, Mawu biɔ mi ŋde kpekpe ke ela gbe nu le mia ŋti o. Ne Mawu biɔ mi ŋdea, efiɔ be ela dzra mi doe, efiɔ be nu nyuie be nyie, efiɔ be mia be nyo nae Donc mía mí la yie dzi mía sɔ no ke a no do to Mawu e ne mía no dzi Mawu ne mía no gogo Mawu ne agbo ŋgba hun li mía ŋuti o loo. Amen mí mí sɔ le yi dzi sɔ sɔ ke me de kuku. Alo Alo Alo me ka ye fi kɔ yɔ mí so. Mawu yra mí loo. Amen. Amen.

Ele si be wòtsɔ kuku ɖe ta. Vɔ aleke nua le ɖo la, wòɖe kukua le ta. Eɖe sɔ fiɔ bena sɔsɔke la, esɔ kaka eƒe dziwo me. Sɔsɔkea, ame ƒe dzi me sɔna ŋu tutuna ame be va wɔe wɔe ao. Sɔsɔkea, egena le ame ƒe dzi me eye megblɔ nyisɔ bena, Mawu me sɔsɔkea, míɖo axɔ Mawu ƒe sɔsɔkea dzi se. eye mina xɔe ɖo míaƒe luʋɔ me, eye ne míxɔe le míaƒe luʋɔ me la, míata asi be sɔsɔ ke sia nawɔ dɔ le míaƒe luʋɔ me ale gbegbe bena míate sɔ ke mía ɖokui gbã, eye meka ɖe edzi be nàte sɔ ke nɔviwò. Eya manɔame ya, womate wɔ naneke o. Sɔsɔ kea le veve ɖe ŋutɔ na Mawu. Ena Yesu gblɔ le fi ɖe bena, ne wole do gbe ɖa eye va ve me alo dze ve na nu, edze ve dzɔ ga alo dza wɔ nu ɖe ye woɖo ŋku bena mi kɔ ame ɖe dome nyɔ wɔa, Yesu bena yi ve dzra ɖokuiwo ɖo keŋ gbe ne na va na nenema me nua. Ena be gbea mi le do gbe ɖa va ma me ɖo miaƒe gbedodo la ŋuti ne mi le haxɔ me o. Ame ɖewo le haxɔa me la alo le ha me la, wome sɔ ke woa nɔnɔewo o, wome sɔ ke woame dzilawo o, wome sɔ ke ƒomea la. Fifia mía ke mi bɔ le dzu le do gbe ɖa ɖe nya bia se be na Mawu la se miabe kokoƒoƒo sia? Ao, ma se o. Ena be sɔsɔ kea le vevie ɖe ŋutɔ. Sɔsɔ kea ele veve aɖe ŋutɔ. Ne wogbe ɖo masɔ ke o kpɔa, wotu agbo do Mawu ƒe yayra ye wohu fiƒode me yayra ɖe agbo ŋuti. Ena be gbea me ke wogbe masɔ ke oa, wozu dɔnɔ, wozu nuwɔdonɔ, wozu tamebula ale gbegbe papa woƒe agbea, ne wokpɔe do desidoa ta ko wòla ʋuʋu. Le ha me ke, le ha godo la, nɔnɔme si ke nyi sɔsɔ ke la, Yesue gblɔ na mí. Yesu gblɔ ni Pierre be ebia be zi adre mɔ Yesu be awo zi adre bla bla adre ewɔ amewo kpe to le alɔfa ama tɔn me kɔa sɔsɔ ke la ebla nyi yaba gbe nɔnɔ sɔsɔ ke la nyi yaba gbe nɔnɔ ni dzi be mia yi le dzipo mia kpɔ mia be wɔ la ponku me la ehia mia sɔke le ke ba le lo tsa mi do sɔke ne veo kaka yi puto me nɔ tsa ye wòkpɔ dzi kpɔ anyigba be ŋu yemasɔ ke oa, gbɔgbɔ kɔkɔe le to na wò ŋdi keŋ ya be dze agbagba nàsɔ ke ne wò ametsia la nàvo. Wò ametsia la nàvo le ememe me eye dɔyɔyɔ ememetɔ la aɖe le go. Ne ya mele eme o la, wòzu dɔnɔ. Abiɔ lɔlɔ keke ta le edzi. Ezã kple ke ɖe abiɔ lɔlɔ keke ta le edzi kpɔa, wò ametsia kpata wòtu ta, dɔléle alo ekuwo de. Eye ne wòku le nenema be nua me la, zo mavɔ me directly. Eh, English yɔ be directing. Kpankpan ojo. E Mawu daku zizi na wo. Mawu sɔ ke mi. Yesu sɔ ke mi ɖati so gadzi. Eye wɔ gbe ma sɔ ke wa. Onya ke gbe le wɔ. Eye ko nya be ke wɔ le wɔ no ku kpoa. Baba le nɔ lo. Baba le nɔ. Eh, Mawu pa menu veve ma ba wɔ dɔ la pe agbe ojo. Fisia ƒe dziwɔla sa kɔ eye tri kpɔ la, ne wòkua, womakpɔ wò Wɔla ku me o. Mawu nedo mi ŋusẽ. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe nedo mi ŋusẽ. Ewò ke nèle se mía me ŋkɔ. Eye wòle so hũ, wòle ɖua ɖi kplu be nuka tsi, nuka eya amewo le gblɔ le teƒe sia be eya leke leke. Ao, sɔ ke navo. Sɔ ke amea navo. Woŋtɔ kpɔ ɖokui ɖe ko gbe masɔ ke kɔdzo, masɔ ke afi wa ɖe. Liko le nu agbea ɖo. Ote le ɖu nua. Ote le kpɔ dzidzɔa. Ɛ? Ote le ko nua. Ame ɖewo le anu koko ga ɖe me woŋtɔ tsa anyi nu koko ke me me he me nyi nu koko adodo ye nyi nɔ. Veve sese be nu koko ye. Kɔa mi le to dzi. Mi le to dzi. 93 0 4 38 38.

Ɛɛ, mía nɔvia keto le ka mea, ele gblɔ be sɔsɔ kea enye sukulu de na Kristotɔ. Nyateƒe sukulu be nyi. Egɔme be na, ne wote sɔ le ke wosɔ vitukui le ke, ne gã va va tsã edzi wɔa, ela, ela di Mawu, ela trɔ zu Mawu be dzi. Sɔsɔ kea magba nye eto gã ɖe ko lelia o. Magba nye enuɖe ke womate wɔ. Ezu agbenɔnɔ na wò ta. Wòle ateŋ sɔn no ke faa ye yayra ke wonyi na amewoa, wole akpɔ gome yayra ke nɔviwo tsɔ nyi na amewoa, wotsã wole akpɔ gome le ŋutiwo. Egɔme be yayrae mi nyi na mia nɔnɔwo ta. Sɔsɔ ke ya ele veve ɖe. Ne mi gbe sɔ le ke kpɔa, mi le ɖi Mawue ŋua, mia sɔ ke mia ɖi Kristo, mia sɔ ke mia ge ɖe miabe yayra me loo. Kea Mawu ne yra mi.

Nodo gbe ɖa ɖe ta. Eye abiɔ Mawu bena nedzi kpɔ. Agabiɔ Mawu tsã bena nede, nede, ne yi dze agɔ dea, nu kee le hɛn nɛ nɛ be mama va. Mawu ŋutɔ nede fiɔ. Ŋusẽ le Mawu si. Ŋgba tati gbeɖoɖa ɖe ta, e, gbeɖoɖo ɖe ta o. Eye ŋgba tati afɔɖeɖe ɖe gbɔ o. Mawu be ŋkekea, egbana loo. Amen.
Enyɔ, mìasɔ wu nu leke mìado gbe ɖa.

Eo, todzinɔla, mi da akpe na mi. Eh, papa mawu nusɔ katã tɔ mi da akpe nɔ, mi do ɖe dzi bobobo. Elabena egava kplɔ mi le gaƒoƒo ya me. Sɔ do ŋku nu ɖe dzi na wò dukɔ. Sɔ do ŋku nu ɖe dzi na alu vɔ̃ ɖewo. Ta papa mi gagble wo ɖe asiwo me. Enya sia papa nege ɖe anyigba nyui dzi. Eye wò ŋutɔ awu si. Bena afɔawo le susu me, afɔawo le dzitsinya me, be woade ŋgble sue ŋuti, eke nyo woa be akpa dzi a papa na bena woa si te woa wɔe le Yesu be ŋkɔ me. Gbɔgbɔ kɔkɔe woe doe ta kpe ɖe woa ŋuti bena woa do to ne ba nye wɔwɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Papa mi ga gble dɔ, dɔwɔpea ku dɔwɔla kpata ɖe asiwo me bena aƒo ame gbɔ nɔnɔ ne sugbɔ le woa dzi, eku ɖo mɔ dɔ, a, damu dɔwɔla, a, emɔ Adam Adam de mɔ be ee dɔwɔpea kpata bena wonya ne ba no yie dzi ee le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.